Hello, my son. I'm good.
How are you feeling?
Uh, yesterday and also kwanisa kuya kuzotura phone because phone yangu yange sina basa zvayo saka ndangoti rega ndiuye nhasi Okay, before you go any further, mm. I'm very sorry for what you have done. Yes.
Make sure I'm not in your right, say. Don't tell anyone about that issue. hapana kana wani zvaio vanhu vana vesangano vanovhunduka obvious kamfundisi cheche noparada okay state your case Ah, mfundisi, ah, msikana anonzi Fortune, msikana werunako zvisingaiti muchechi uyu. Mfundisi, ndomuda msikana zvisingaiti, nemoyo wangu wose unopisa matanda manyoro. Fochi that uh, beautiful girl. Yeah, okay ndakazviona kuti neni tinoenderana fundisi pana kana chimwe chinhu chinoda kupiswa ipapo
okay ya yeah. i'll see what to do okay fundisi but

Tikageze media hazvigone kuti utungamirire boka revanhu usina sipa ramwari racho ee panokutara sipa handikona nyaya yekuti sipa rekudyi masipi kana rekudya sadza wobva watida ane sipa amen unorohwa nemadhimoni ukafa If you go to the Bible, in the book of Acts, chapter number 1, verse number 8, it was entire Jerusalem. ipapo muchazadzwa nesipa kana mweya mutsvene wamwari wauya pamusoro penyu
amen bible said in the book of matthew chapter number 19 matthew chapter 28 verse 19 iziyavana bible pane kugaritonyora pasi Naizvozvo vabhabhatidzei muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Vabhabhatidzei muzita remweya mutsvene ndorechithree. Zita remweya mutsvene ndoravari kuendera kujerusarema vanzi muchazadzwa nemweya mutsvene mozova nesimba. So chekutanga kuti uve nesimba raMwari, you must be baptized first. You must be born again.

mumwe nemumwe achiziva paanofanira kusvika nemafambiro aanofanira kuita emeni chimbotibatsira kuparidza udzari basa rebva kuti unofanira kuva nesimba pane zvandokutanga kutisena pane zvandokutisena pane zvandokutisena risakuvaoshimaclorivaumakota warit you know what Tine imwe understanding yandiri kuona pamwe yemusoro waMwari kuti kumba kwamufundisi muronda hakuna kumira zvakanaka. Konferensi ino yakatikoshera vatungamiri ebate. Hatinga semufundisi achisvika panguva yakaoma. Ndichakumbira kuti zvinhu izvo tidismise konferensi ino. Mondibatsira kufonera vamwe nguva zviuya kuti zvinhu zva konferensi haichapfuurire mberi. By the way, mfundisi muronda, mfundisi murimo

Baba tinokutendai nekuda kwekuti muri Mwari. Masvita masvita. Baba kuva pano kwedu Jehovha sandikungwara kwedu asi nyasha dzenyu. Kumuka tiri vatano Jehovha sandikungwara kana kuziva asi inyasha dzenyu.
Makati pane vaviri ndiri wechitatu. Tichivimba zvakare Jehovha kuti patiri pano muripo. Mm. Baba sevatungamiriri sekudzidza kwataita Jehovha. Titungamirirei Baba kuti tigone kutungamirira mazviita Jehovha nekuti muri Mwari wakanaka, Mwari wakatendeka. Nekuda kwekuti muri Mwari, fambai nesu Jehovha, zvatichaita Baba zvenyu zita renyu kudzamarara nekusingaperi. Amen.
Saka please, patinonge titori zvakanaka, ungodismisa program. Makize motikari yangu anani? Ah, ana kundisima.

ende wakapenga shamwari inga wakatomupedzera zvakatoita sha ende wakapinda shamwari That's all. Yes.

tiri kungomira mira womufundisa okay ya because munofanira kuita muchinamata handiti muri kuziva nyaya dzenyu ka nezviya zviya nyaya dzedu dzatakataura paipai saka munofanira kunamata handiti ka ye mufundisi mhm. ii mete akukwapisa kashamwari remember ka kuti ndiri muenzi wako ini ndinotengera drink rangu ini namufundisi nekuti kunze kuri kupisa ndinotengera remufiriji rinotonherera sikana

my daughter hmm. but okay but eh, my daughter asi manje mere kandikudzei kamfundisi hmm. mukasatobvuma ichito zvandiri kutodada ndotoibudisa pachena kana maimfundisi wesondogona kutongowafonera